Għamel daqsxejn frisk iktar mis-soltu. Għalhekk se ntukom daqsxejn rapport ħa ngħidulkom minn fejn ġejn dan il-frisk, minn fejn ġejn dan il-frisk. Il-frisk ġej min-naħa tal-Grigal. Sew isma'.
Fejn sejjer dan il-frisk? Mill-Grigal il-frisk sejjer lejn naħa tal-Ħliġ.
Kif indunajtu jfiss x'għinna ta' Grigal għal Beach. Din il-kesħa fina li qiegħda tagħmel li tweġġagħna l-għadam, nispera li qegħdin id-dar tħossu sħana, mdawrin mal-heaters, se nispjegaw il-għaliex Il-frisk ġej mill-Grigal għall-beach. Ir-raġuni għaliex il-frisk ġej mill-Grigal għall-beach u mhux mill-Majestral għax-Xlokk huwa mħabba l-fatt li l-aħħar li nefaħ idnih ir-riħ mill-Majestral, Għawdex intlaqat wisq qawwi u bħalma tista' taraw fil-mappa resqet lil hawn. Allura biex nevitaw iktar kolliżjonijiet minn dak tip, aħna qegħdin nisperaw li r-riħ issa jkompli jaħkem lejn in-naħa tal-beach.
Sewa wisq. Nitkellmu dwar ix-xita. Dal-aħħar għamlu ħames pulzieri xita f'erba' sigħat. Ilgħaliex għamlu ħames pulzieri xita f'erba' sigħat? Eh, hawnhekk din id-domanda kienet daqsxejn fina, ħa jkollna nagħmlu daqsxejn ta' Iva. I see. Grazzi. Dik id-domanda ninsewha, dak kien ir-rapport tal-bieraħ. M'għamlux ħames pulzieri xita illum, għamlu l-bieraħ. Inkomplu bir-rapport. Hawnhekk qed taraw ix-xita. Għada filgħodu kmieni għandha titla' x-xemx bejn is-sebgħa ta' filgħodu u nofsinhar. Aktarx tinżel minn wara nofsinhar sas-sitta. Bejn is-sitta u nofsinhar tal-għada kapaċi terġa' titilgħu x-xemx darb'oħra. Kif qegħdin taraw, peress li huwa inċert it-temp, hawnhekk għandna simbolu tal-isħab max-xemx max-xita u ftit ragħad. Dak jissimbolizza taħwid fit-temp, temp instabili ħafna. L-aħħar affarijiet li xtaqna ngħidu up to date speċjalment għas-Sajjieda.
Mela, kif tistgħu taraw f'din il-mappa hawnhekk, għandna t-temperaturi għal għada minimi, Valletta 1, Victoria 2, Imtarfa 4, is-Sliema San Ġiljan xejn b'xejn.
Dak ir-riżultat li spiċċaw dan ir-rapport tajjeb tat-temp, U ngħaddukom direttament għall-pubbliċità qabel il-programm li jmiss, m'aħniex se ngħidulkom x'inhu, hija sorpriża kbira llejla. M'hawnx ħlief, tużaw dan il-prodott ġdid tajjeb wisq għal dan ix-xogħol. Ma jfalli qatt. Inti tista' tfalli, mhux hu. Isimgħu għax qiegħ. Three, two, one.

Monti a Casa issa f'Malta! Ibbenefikaw f'Malta! Insellmilkom. Illejla qed niltaqgħu hawn, il-Kumitat tal-Kunsill ta' Kemmuna. l-ewwel darba quddiem it-telekamera biex intukom idea xi ppreparajna bħala Kunsill biex nogħġbu l-popolazzjoni ta' Kemmuna u biex naġevolaw il-pajjiż ħa jimxi 'l quddiem fis-Sliema. Kif rajtu mill-banner tagħna, aħna l-atteġġjament prinċipali huwa li rridu sħubija, fil-Komunità Ewropea qabel ma tidħol Malta. Biex ikollkom idea kemm una x'inhi, għandi ftit statistiċi interessantissimi. Kif qegħdin taraw, din hija l-gżira ta' kemm una. Popolazzjoni 35. Reliġjon, Evanġelista. Banek ħamsa. Infatti għadu kif daħal iċ-Chase Manhattan ukoll. ZS 540. Il-flus tagħna ngħidulhom skudi. Il-Gvern Komunist, l-ekonomija nieżla u skejjel. Ħamsa. L-ewwel ma rridu nagħmlu, hawnhekk ħdejja għandi l-Perit Mikiel Parlato Ruggier li huwa s-Sindku se jkellimna ftit dwar l-infrastruttura ta' dan il-pajjiż hekk ħelu.
Nirringrazzjak Annibale. Mela, l-ewwel ħaġa li rrid li nixtieq insemmi qabel ma nibda nispjega dan il-proġetti kollha li għandna imħejjin għalikom, nixtieq nirringrazzja l-34 kostitwent li vvutawli. u b'hekk jiena sirt Sindku ta' Kemmuna u nirringrazzjakom tal-ċavetta li tajtuni bħala simbolu tas-Sindku ta' Kemmuna. Issa biex niġi minnufih għall-proġetti sbieħ li għandna lesti ppjanati, għal dan għal din l-iżola sabiħa tagħna. Bħalma qegħdin taraw hawnhekk aħna qegħdin nikkonsultaw mal-Planning Authority sabiex nibnu freeway miċ-Ċirkewwa sal-Imġarr, Għawdex, però li tgħaddi mill-gżira tagħna Via Santa Maria, bħalma qed taraw hawnhekk. Issa, qabel ma nkompli nispjega dan il-proġett, ħa ndur fuq Peter Sidney Pollock ħalli jispjegalna d-diffikultajiet u l-ostakoli li ħa nsibu biex inwettqu dan il-programm.
Skużawni. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid, nirringrazzja Khadila qabel is-Sindku. Bħala spjun kont nafha din li ħa toħod ili Sindku. Ridt nirringrazzja t-thirty four jew thirty two għax ma nafx ivvutajtlix int. Jiġifieri jiena ngħidha u ma nistħix. Jiena propjament iktar minn fuq dawn l-affarijiet nixtieq nitkellem fuq il-karozza li ħallejt warajja. qabel ma tlaqt, u taraw b'għajnejkom is-sitwazzjoni preżenti tagħha. Dana mhux sew. Jiena ma naqbilx. Hawnhekk, Sur President, nixtieq, nixtieq, Jiena, skużani, inħallejtek titkellem jekk ma jimpurtax, Sur Sindku, jiena jinteressani ħafna. Huwa dan. Il-karozza tiegħek, il-karozza tiegħek waslet f'dan l-istat. Dan huwa kollu tort ta' nuqqas ta' pjanar għax aħna m'għamilniex wind breakers, ma kenniex wind breakers biex inżommu r-raxx tal-baħar u bħalma tista' tara
hawnhekk ħareġ daqsxejn sadid. Pero hawnhekk għandek erba' fsied ukoll, eh? Sewwa. Aħna qed qegħdin nipproponu li nagħmlu dawn il-windbreakers mal-kosta kollha tal-Majjistral u tal-Grigal ħalli propjament nevitaw każijiet bħal dawn fil-futur. Kompli. Għandek raġun mela, jiddispjaċini li forsi ħadtek daqsxejn bl-erre. Però issa jekk tagħmlu l-windbreakers aħna nixtiequ wkoll li jkollna ftit ħaxixa sewwa u l-windbreakers jekk ikun hawn il-ħaxixa f'idejn in-nies kif qiegħda hekk Għawdex sewwa m'għandhomx kemmuna l-grazzja t'Alla għandna ħaxixa u qiegħda f'ħalqhom ara tistgħu tarawha sinjuri telespettaturi jiena jidhirli jekk tagħmlu l-windbreakers jiena kuntent inħalli l-karozza ssirli hekk però jien Xtaqt ukoll nitkellem fuq dal-oġġett. Dan jfakkarni f'ħafna affarijiet. Naħseb it-telespettaturi jaqblu miegħi jien kemm in-naħil u l-biċċa ta' fuq. Il-biċċa ta' fuq biss ukoll tfakkrek xi ħaġa. Aħna qed nitkellmu llum is-suġġett ewlieni, sess qabel iż-żwieġ. Aħna bħala rġiel, għax Mabli ma qalx kemm huma mill-35 irġiel u nisa. Le, infatti l-istatistika qiegħda hawnhekk. Sewwa nħalli f'idejk biex tkompli għax jiena dan qed jinkwetani ħafna. Sewwa wisq. Mhux qed insib fejn indaħħal u noħroġ ċertu affarijiet. Sewwa, il-problema tas-sess hija din. Anzi, pjuttost għandha tkun il-kontra għaliex aħna qegħdin fuq din il-gżira għaxar rġiel kontra 25 mara. Tlieta minnhom biss huma tfal. Tgħidli għalfejn għandkom erba' skejjel? Ma dan qed naħsbu fil-futur. Niskużaw ruħna b'dak il-ftuħ qasir li kellna. Qabel ma ngħaddi għal Perit nixtieq nagħmillu domanda oħra kif qiegħed hawn. Naqbel mas-suġġett li għalaq Peter Sidney Pollock fuq is-sess, iżda għalissa jien nippreferi nitkellem fuq xi ħaġa oħra li naħseb li hija importanti ħafna. Kemm huna għandna karozza waħda? Qegħdin nippjanaw li jkollna aktar minn waħda, infatti hawnhekk qegħdin taraw tnejn. Waħda ġejja u l-oħra sejra. Dan ifisser li l-freeway għandha tkun wiesgħa bil. Nerġgħu niskużaw ruħna. Il-freeway għandha tkun wiesgħa biżżejjed biex jgħaddu l-karozzi kollha. Ħa jiġu ħafna minn Malta u minn Għawdex insomma ħa jkollna ħafna problemi ta' traffiku. Sur Perit. X'ħa tipproponi fuq dan il-problemi? Se nagħmlu traffic lights, se nagħmlu zebra crossings għall-poplu tagħna, x'se nagħmlu sabiħ?